Toýly. Sen kim?
Men Toýly Bazarow. Ahal welaýatynyň Çäç obasynda bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda doguldy. Eý, agam, sen şolar ýaly ulumaý. Sungata näçinji ýyl başladyň?
Sungata men özümden uly agam bar-da, Aman Bazarow diýip aýdymçy. Iki müňünji ýylda özi toýa gidýärkä meni ýany ýany bilen alyp gitdi toýa çykaryp ugratda şonda iki müňünji ýylda.
Toýly Bazarow, seň şu sungada başlamagyňa başda kim sebäp boldy we şu sungatda seň halypaň kim? A sungata meň başlamagyma ýaňky aýdyşym ýaly agam Aman Bazarow sebäp boldy. Kiçi kakam öýde şu aýdym-saz gurnaşdyryp aýdym aýdýardy-da. Şonda kiçi kakam ýanynda diňläp höwes döreýändir-de elbetde. Şeýdip ilkinji sebäpkär bolan agam Aman Bazarow.
Boldumy halypaň ýokmy? Halypamam şu öz agam ilkinji halypam Aman Bazarow. Soňundan iki müň ýedinji ýylda aradan çykdy-da pahyr. Olam şo Söýün halypa, Söýün Hojaberdiýew bilen gatnaşyp, şoň aýdymlaryny aýdýardy. Halypasy şotda. Menem ondan Söýün halypa bilen şeýdip gatnaşyp, halypa meň Söýün halypa. Söýün Hojaberdiýew.
Söýün Hojaberdi seň halypaň bolsa, ak pata beren Söýün halypa bolsa, näme üçin onda sen Kakyş Şalyň aýdymlaryny aýdypýoň?
Oň aýdymyny aýtmagymyň sebäbi, Men Kakajan Nuryýewi, Dörtgül Hezretow, Söýün Hojaberdi kiçiligimden men kän diňleýärdim. Üçüsinem obamyzda-da kän toýa barýardylar. Olaryň aýdymlary meniň gulagymda ganly-da. Onuň diňleýjilemem Kakajan Nuryýewiň aýdymlarynam aýdaý seň sesiňe bir hili gabat gelýär diýip bara kän teklip berdiler. Onuň men geçen ýyl şo ulgamda bor gepleşikde Osnonoý köprägini Kakajan Nuryýewiň aýdymlaryndan ýerine ýetirdim.
Hawa ýöne halypaň aýdymlary sesiňe oturýan eken, tüweleme ýerlikli gowy aýdýaň. Ýöne indi saňa şeýleräk soragda, indi ýaňy aýdymlaňňam diňledikdä tüweleme sesiňem gowy, ýerliklem aýdýaň tüweleme. Onuň diýjek bolýanym, şolar ýalak edip aýtsaňam näme üçin seň aýdymlaň Halk içine çykanok. Ýa halk seň sungatyňa düşünenokmy?
Bro, düşünmedim-laý, nä üstümden güljek bolýaň? E, agam, gaharlanýaň-laý gönem. Gyzma diýseler erbet gyzma ekeniň-laý. Sen düşünmediň, agam, men seň üstüňden güljek bolamok. Ýöne seň başda diýdim-ä, sungatyňam gowy eken, tüweleme ýerliklem aýdýaň, ýöne näme üçin Halk seni diňlänok seň aýdymlaň ýüze çykanok ýa halk seň sungatyňa düşünenokmy diýle diýmäň manysy reklamalar az boldum agam ýa ýerlikli işlemediňizmi.
Şeýleräk diýsene men dogrusy öz aýdymlarymy halka özüm günäkär men ýaýradyp reklama edibilmedim men halkyň diňlem halkyň meni diňlemeýäni halk günäkär däl oňa özüm günäkär men. Agam entegem giç däl. Ylgaber, nesip bolsa ugruna bolar agam. Hawa giçden giç ýagşy aýdymlar kän nesip bolsa ine sazanalym bir janly sesde nesip bolsa maksat edinip otyrys halkymyza ýetirmäni ýetirerisem enşalla. Nesip bolsa agam hawa. Toýly. Sen tüweleme ýigrimi ýigrimi bäş ýyl bäri sungatyň içinde gezip ýör. Hawa ençeme toý sowansyň ençeme aýdymlar aýdansyň. Hawa şekilli. klibe düşensiň. Onnoň şunça eden işiň içinde şuny etmeli däl ekenim ýa-da şuny edenime ökünýän diýen bir işiň barmy? Beh.
Gowy sorag berdiň-aý Myratjan. Bar. durmuşynda şol bir aýdym balaý şol men aýtmazdym men şu kelläm bolan bolsa. Şol ökünýän men şol aýdym aýdan.
Şu arada sen profiliňe girdim-de TikTokda. Şonda goýan aýdymlaryňy görüşdirdim bilen. Şoň şu taýda bir ýerde Ejem diýip bir wideo paýlaşypsyň. Hawa, olam aýdym aýdyp dur tüweleme. Şol hakykatdanam seň ejeňmi? Hawa şo meň ejem meň biziň aýdym sazymyz düýp ejemden gaýdýardy ejem aýdanda oba näme türkmençilikde bir rugsat berilmän şo oba ýerde Hawa. Hä sungat tüweleme käbämden başlady. Käbäm ejemjandan gaýdýardy. Tüweleme. Şu aýdan ýeri körpe jigisini öýerip otyrka, o ne bagşylar öňündäki gün aýdýar, soňam ertesi iki gün sogýarlar hawa. Hawa. Olam gije sogansoňlar öýe salybam aýtdyrýan eken. Hä şo öýüň içi şol toý hä? Şondan soň Süleýman Garabaýew çalyp oturan sazanda Ahmet Ahmet Talypow Ahmet Buldo. Şolar çalmagynda bir şol körpe jigisini öýerende aýdanja aýdymda şol onuň arhiwde galypdyr men onuň şony goýdumda tiktok sahypama.
Toýly Bazarow, saňa şeýleräk sorag. Seň halypaň Söýün Hojaberdi. Daa. A şu wagtky ýerine ýetirýän Aýdymlaň bolsa Kakajan Nuryýewiň aýdymlary, Kakajan Şallyň aýdym. Onnoň indi diýjek bolýan görýäňmi, seň sungatyňda iki sany halypa otyr, dogrymy? Indi hawa, indi döwli sorag. Bir zada diýjek bolýan. Şu ikisinden birini saýlamaly bolsa, Haýsysy seň ýüregiňe ýakyn? Ýöne diňe birini agzap geçmeli. Asmansyz zemini göz öňüne getirip bolýarmy Myratjan? Bolmaýar-la. Biri asman, biri zemin. Beýdip meni iki oduň arasynda goýma bolmaz.